זיבן אזייגער ביינאכט דעם דרייצענטן נאוועמבער אין טעמפל עמעניועל אין ניוטאן מאסאטשוסעטס אויף סענטער סטריט וועט זיין א וואונדערליכער קאנצערט, א קלעזמער קאנצערט וועט שפילן הענטעס נעצקי מיט זיין הערליכע קעפעליע און אויך דער אויסגעצייכענטער אויסגעווענליכער

א גרויסע הנאה, און לאמיר זיך זעהן צו טרעפן אין א גוטע שעה, און לאמיר זיך אלע טרעפן דעם דרייצענטן נאוועמבער זיבן אזייגער ביינאכט אין טעמפל עמנואל צו חוליען און זינגען און טאנצען מיט די קלעזמער קאפעליע פון באסטן און מיטן הערליכן חזן אליאס ראזענבערג. זייט מיר געזונט און לאמיר זיך טרעפן אין א גוטע שעה. קול ישראל פון ירושלים, די אידישע אודיציע. קול ישראל פון ירושלים, שלום אייך אלע אונזערע צוהערער, אט זענען די נייעס פון טאג, געליינט פון אברהם זאקס. דער רעפובליקאנער פרעזידענט קאנדידאט דאנאלד טראמפ האט ווידער פארשפראכן איבערצופירן די אמעריקאנער אמבאסאדע פון תל אביב, קיין ירושלים ווען ער זאל אויסדערוויילט ווערן. אויף א ספעציעלע דעקלעראציע וואס טראמפ'ס ראטגעבער וועגן ישראל האבן ארויסגעגעבן ווערט צוגעגעבן אז ס'איז אצינד אוממעגליך דערגרייכן קיין שלום אפמאך מיט די פאלאסטינער מחמת זיי זאגן זיך אפ צו אנערקענען ישראל אלץ א אידישע שטאַט. אויב טראמפ וועט אויסדערוויילט ווערן וועט ער ניט שטיצן א פאלאסטינער שטאַט וואס וועט נישט ערלויבן אידן צי קריסטן צו בלייבן אין אירע געביטן. דער אמעריקאנער פרעזידענט באראק אובאמא האט געזאגט ווערן הילערי קלינטאן'ס בליץ פריוו אפערע אז עס האנדלט זיך אין אן אומשולדיגן טעות וואס איז ארויס פון די אמת'ע פראפארציעס אירע. ער האט צוגעגעבן אז עס איז נישט דער שטייגער צו פירן קיין פעדעראלע אויספארשונגען אויפ'ן סמך פון טיילווייזע אינפארמאציע אנוואונקן און ארויסרינונגען. א נייע אנקעטע פון דעם עי בי סי טעלעוויזיע קאנאל און דער צייטונג וואשינגטאן פאוסט צייגט אז דאנאלד טראמפ ווערט געהאלטן פאר א מענטש וואס איז מער פארלאזליך ווי הילערי קלינטאן. זעקס און פֿערציק פראצענט פון די אויסגעפרעגטע האבן געזאגט אז טראמפ איז א פארלאזליכער מענטש, אקעגן אַכט און דרײַסיק פראצענט וועגן הילערי קלינטאן. דער פינאנץ מיניסטער משה כחלון האט פארגעשלעלט דעם כנסת דעם צוויי יאריגן בודזשעט, און האט געטענה'ט אז דאס איז א גערעכטער, א באלאנסירטער און א גלייכבארעכטיגער בוזשעט. ער האט קלאר געמאכט אז מען וועט נישט פירן קיין פאלשע געשעפטן וועגן דעם שטייער פאר א דריטער וואוינונג, ווי ער האט זיך אויסגעדרוקט. די פרעלימינארע אפשטימונג וועגן דעם מדינה בוזשעט וועט פארקומען היינט אוונט. די שיאיטישע מיליץ חיזבאלא בריגאדן האט געמאלדן אז זי האט אנגענומען דעם שאסיי וואס פירט פון מוסול אין צפון איראק אין דער סירישער שטאט אראקא, וואס ווערט גערעכנט פאר דער הויפטשטאט פון דער איסלאמישער מדיני ארגאניזאציע. א פרעס סעקרעטאר פון דער שיאיטישער מיליץ האט אנגעוויזן אז מען האט באוויזן דערמיט איבערברעכן א וויכטיגע אויסשטאטונג וועג פון דער טעראר ארגאניזאציע. בין לבינה זעצט די איראקער ארמעי פאר צו פארשטארקן איר אנהאלט אין חאכאדזשלי, א פארשטאט מזרח צו מוסול.

דערפאר וועט די רעגירונג נישט באטראכטן דעם קומעדיגן זונטאג דער געזעץ פארשלאג פון דוד ביטון אויף צו אבאלירן די עפנטליכע טראנסמיסיע אסאציאציע. דער פינאנץ מיניסטער משה כחלון האט נעכטן געזאגט אז ער וועט נישט לאזן ארויסגעבן קיין איין פיאסטע פון געזעלשאפטליכע געלטער כדי צו פירן קיין ענדערונגען, מאדיפיקאציעס, דערעפענונגען צי אבאלירונגען פון קיין שום קערפערשאפטן. דאס פאלק האט מיר געשיקט צו היטן די מלוכישע קאסן האט כחלון געזאגט, און אויב גיבט מען ארויס דאס געלט דארף מען עס ארויסגעבן אויף א ריכטיגן אופן פאר סאלדאטן, קאליקע און עלטערע מענטשן. ביים דערעפענען די ווינטער סעסיע פון כנסת האט דער פרעמיער מיניסטער געזאגט נעכטן אז די רעגירונג וועט שטיצן די סטראנסמיסיע אויטאריטעט, די היינטיגע, און ניט די נייע טראנסמיסיע אסאציאציע, האלטנדיג אין די ראמען פון פינאנציעלע פאראנטווארטליכקייט. דער פרעזידענט ראובן ריבלין האט געזאגט אויף דער זיצונג אז דער וואס שטיצט די עפנטליכע טראנסמיסיע אין ישראל קען ניט שטערבן צו פארוואנדלען אים אין אן ארגאן פון סאוועטישע קאמיסארן. און דער פארגעזעהענער וועטער מארגן וועט ווערן עפעס ווארעמער.

איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. א דאנק ליליאן לעוויט פאר דעם וויכטיגן אנאנס וועגן א קלעזמער קאנצערט זונטאג דעם דרייצענטן נאוועמבער אין טעמפל עמנואל מיט הענק קוסנעצקי און זיין קאפעליע און חזן ראזענבערג. מיר וועלן ממשיך זיין מיט אונזער אינטערוויו מיט דעם מחבר דאקטאר משה אביטל, לעצטע וואך האבן מיר געהערט זיין אריינפיר וועגן זיין פריער לעבן אין שטעטל בילקע אין קארפאטן רוס, און היינט וועלן מיר ממשיך זיין מיט זיין פארלערנען אויף ענגליש פונעם בוך Not to Forget, Impossible to Forgive, Poignant Reflections on the Holocaust ביי דאקטאר משה אביטל, איך האף אז איר וועט הנאה האבן.

דאקטאר משה אביטל, א גרויסער כבוד צו הערן פון אייך, איז איך וויל אייך בעטן געבן דעם עולם צו וויסן ווי אזוי קען מען געפינען דאס בוך און קויפן דאס בוך. יא.
די איינציגע פלאץ וואס זיי קענען עס קויפן איז פון מיין אדרעס. מיין נאמען איז דאקטאר משה אביטל, AVITAL, איך האב א. א וועבזייטל?

עט דזשימעיל דאט קאם, דארטן קענט איר זעהן וועגן מיינע אלע ביכער וואס איך האב געשריבן, און אויכעט מיין היסטארי, און אויכעט ווי איך האב גערעדט אין פארשידענע סקולס און אין קאנגרעגעישאנס און אין יוניווערסיטיס, אויב עימיצער איז אינטערעסירט מיך איינצולאדענען צו קומען צו רעדן. קען מען דאס ארענדזשירן? ס'איז דא אזויפיל צו רעדן וועגן די שואה, איך רעד נישט נאר וועגן מיינע עקספיריענסעס, נאר פון פארשידענע זאכן, צום ביישפיל איך רעד, איך דערצייל וועגן מוזיק אין די קאנצטרעישן קעמפס, וויאזוי מוזיק האבן די דייטשן גענוצט, אקעגן די פריזאנערס, און אויך וויאזוי די אידן מיט מוזיק האבן זיך געשטארקט אז זאלן קענען איבערלעבן די אלע שלעכטע גזירות, און נאך נאך אסאך אסאך, די ניי מיין ניי בוך וואס וועט ארויסקומען אין דריי וואכן, די טייטל איז האופ פייט ענד רעזיליענס וואט די דזשערמענס קודנט טעיק פראם אס.
און וויאזוי קען מען דאס געפינען אויך אויף אייער וועב פלאץ? יעס, אויך פון מיר, יא יא. נאכאמאל, דער וועב פלאץ איז משה

נאך איין פראגע, עס איז צייט נישט לאנג נאכדעם ווי דער נאבעל פרייז געווינער און אונזער ס ה שטיקל לאנדסמאן אליעזר וויזעל איז אוועק אין דער אייביגקייט, וואס האט איר געהאלטן וועגן זיין קאריערע און זיינע אויפטוען?
איך בין געוועזן מיט אלי וויזעל צוזאמען אין בוכנוואלד. יא?
יא, און איך בין געווען אויך מיט ראביי ישראל מאיר לאו, די טשיף ראביי אוו איזריעל, מיט זיי אלע בין איך געווען צוזאמען אין בוכנוואלד, סאו האב איך אים געקענט פון דארט, און אויך איך האב מיט אים זיך געטראפן דא אין ניו יארק עטליכע מאל, ענד ער האט אויפגעטוהן זייער אסאך, ער האט געברענגט די שואה אז מענטשן זאלן וויסן וואס איז פארגעקומען, דארף מען אים דאנקן פאר דעם. ס'געווען זאכן וואס איך האב נישט אגריעט מיט אים, באט דאס דאס איז דאס דאס האט נישט צו טוהן מיט דעם וואס ער האט אויפגעטוהן. איז איך קען איך קען דערציילן דעם עולם אז דאס בוך האט זייער אסאך אינהאלט וועגן לעבן אין שטעטל בילקע פאר די מלחמה, וועגן דאס וואס איר האט אדורכגעמאכט אין אוישוויץ און דאס וואס איר האט געמאכט נאך די מלחמה, איר האט געהאט א א קאפיטל, עטליכע קאפיטלעך אין ישראל וואס מען קען שרייבן ביכער נאר וועגן זיי, און דערנאך האט ער געהאט א קאריערע אין אמעריקע. קענט איר אויף איין פוס געבן א קיצור וועגן אייער לעבן נאך די מלחמה? נאך די מלחמה האבן די אידן אין פראנקרייך אונז געפירט קיין פראנקרייך פאר אז מ'זאל זיך קענען טו ריקופערעיט, איך ווייס נישט וויאזוי מ'זאגט דאס אין אידיש, דעי טאט דעט איטס אימפארטענט טו טעיק אוט די טינעידזשערס, סאו פֿינף הונדערט יונגלעך פון בוכנוואלד האבן זיי גענומען קיין עקאי אין פראנקרייך און דארטן זעמער געווען צוויי חדשים, אונז האמער דארטן געלערנט, מ'האט אונז געגעבן גוטע גוטע מעדיקל אטענשאן און אויכעט מ'האט אונז גוט, דאס עסן איז געווען זייער גוט און בכלל די אויפפירונג איז געוועזן אויסגעצייכנט און ווען אונז זעמער דארט געווען, זענען אנגעקומען דריי אידישע סאלדאטן פון ארץ ישראל וואס זיי זענען געוועזן א טייל פון די אידישע בריגאדע. די אידישע בריגאדע איז געוועזן א יוניט פון די בריטישע ארמעי די ייִדן אין ארץ-ישׂראל דורינג די צווייטע וועלט קריג האָבן זיך וואָלונטירט צו גיין קעמפֿן געגן די דייטשן. ס'איז געווען אַכט און דרײַסיק טויזנט ייִדן וואָס זענען געווען אין דער ענגלישער אַרמעי. אין די ענד אָוו נײַנטין פֿאָרטי טרי. א. די ציוניסטישע ארגאניזאציע אין ארץ ישראל האט פארלאנגט פון טשורטשיל אז מען זאל פארמירן א אידישע יוניט, און דעטס ווען דעי איז געוועזן פֿינף טויזנט אידן וואס מען האט גענומען פון די אלע בריטישע יוניטס, און זיי זענען פארמירט געווארן אין א ספעשל בריגאדע וואס האט געהייסן די דזשואיש בריגעיד, און זיי האבן געקעמפט אין איטאליע און אין דייטשלאנד, און נאך די מלחמה האבן זיי זיך אפגעגעבן מיט דעם אז זיי האבן געזוכט סורווייווערס, און זענען געקומען, די דריי סאלדאטן זענען אנגעקומען קיין קיין עקאי אין פראנקרייך ווי אונז זעמיר געווען, און זיי האבן אונז דערציילט וועגן ארץ ישראל, וועגן די קיבוצים, וועגן די מושבים, און זיי האבן אויך געפרעגט ווער וויל פארן קיין ארץ ישראל, אבער זיי האבן אונז דערציילט אז די ענגלענדער לאזן נישט קיין אידן אריין קיין ארץ ישראל, דערפאר האט מען ארגאניזירט די עליה ב', די איליגעל אימיגרעישן. ווער וויל פארן? איז דרײַ הונדערט און פֿופֿציק יונגלעך פון די פֿינף הונדערט האבן געזאגט אונז וויל מיר פארן קיין ארץ ישראל, איך בין געווען איינער פון זיי, און צוויי וואכן שפעטער איז אנגעקומען א קאנוואוי מיט מיליטערישע לאסט וואגאנען, און די סאלדאטן זענען געווען פון די אידישע בריגאדע, און מען האט אונז גענומען אויף די טראקס און אַװעקגעפֿירט אין אַ אין אַ פּאָרט, און דאָרטן האָט אַ שיף געװאַרט פֿאַר אונדז, דאָס איז געװעזן אַ פֿרעיט שיף, און ס'איז שױן געװען דאָרטן עטלעכע הונדערט ייִנגלעך פֿון אַנדערע קאָנסטרעישאָן קעמפּס אױכעט. און אונז זעמער אוועק געפארן קיין איטאליע און דארט האט מען נאך צוגעלייגט נאך אפאר הונדערט און מ'האמער געהאט עלף הונדערט יונגלעך און מ'האט א נאמען געגעבן די שיף ילדי בוכנוואלד די קינדער פון בוכנוואלד און אונז זעמער געפארן קיין ארץ ישראל ס'האט אונז גענומען צען טעג דורכ'ן טאג האט מען אונז נישט געלאזט ארויפגיין אויפ'ן דעק, ווייל די ענגלענדער האבן געהאט עראפלאנען וואס האבן געזוכט די שיף. נאר אויף די נאכט זעמער ארויפגעגאנגען פאר פאר פרישע לופט. און אויפ'ן צענטן טאג האמער געזען פון פון דערווייטענס האמער געזען די די כרמל בערג. און ס'איז געווען א גרויסע שמחה אז אט אט אט זעמער לעבן אין אונזער לאנד. באט א שעה שפעטער זענען אנגעקומען פיר ענגלישע נעיווי שיפס און זיי האבן אונז ארומגערינגלט און אויפן לאודספיקער האבן זיי געזאגט אז אונז וויל מען אריין גיין קיין ארץ ישראל איליגעלי קומטס מיט אונז, און זיי האבן אונז געפירט קיין חיפה, אין חיפה האט מען אונז אראפגענומען און מען האט אונז אריין געזעצט אין בריטישע ארמעי וואגאנען און מען האט אונז אוועק געפירט קיין אטליט דאס איז געוועזן א מיליטערישער קעמפ וואו מען האט עס געמאכט אינטו עי פריזענער קעמפ ענד אונז זעמער דארט געוועזן פאר סיקס פאר זעקס וואכן ענד אין די מידל אוו די נאכט דען האט מען אונז אויפגעוועקט און דאס איז געוועזן די הגנה, די הגנה האט איבערגענומען דעם קעמפ, זיי האבן צוגעבינדן די אלע בריטישע סאלדשערס און זיי האבן אפגעהאקט די דראטן, די בארבד ווייער, און מען האט אונז ארויסגענומען פון דעם לאגער, און טראקס האבן פאר אונז געווארט און מען האט אונז אוועק געשיקט אין די קיבוצים, און אין די פרי ווען די ענגלענדער האבן אויסגעפינען וואס האט פאסירט האבן זיי דעקלערט קורפיו פארן גאנצן לאנד, טויזענטער ענגלישע סאלדאטן און פאליציי האבן אונז געזוכט אין אלע פלעצער און האבן קיינעם נישט געפונען. נאך פיר טאג האבן די ענגלענדער אויפגעגעבן און אונז זענען געווען פריי צו גיין און איך האב איך בין גענומען געווארן אין א יו ט עליה שולע ווי אונז האמיר געלערנט א האלבן טאג און א האלבן טאג האמיר אונז געארבעט אגריגאלטור. און דארטן האב איך מ'האט אונז געפרעגט ווער וויל ווערן א מעמבער פון די הגנה, בין איך געווארן א מעמבער פון די הגנה, און מ'האט אונז געשיקט פאר טרעינינג און נאכדעם האט מען אונז אוועקגעשיקט קיין ירושלים, און דארטן זעמער אונז געוועזן ווען די יו-ען האט באשלאסן צו טיילן ארץ ישראל אין צוויי לענדער, אן א אידיש לאנד און אן אראביש לאנד, און ווען די מלחמה האט זיך אנגעפאנגען האב איך געקעמפט אין ירושלים אויף אלע פראנטן. אבער איבערהויפט די גרעסטער קאמף וואס איך האב גענומען טייל איז געוועזן קיבוץ רמת רחל וואס די עגיפטער האבן אטאקירט און דאס איז געווען זייער א שווערער קאמף און איך בין געוועזן אין ארץ ישראל פאר פֿינף יאר איך בין געוועזן אין די הגנה אין די ארמעי און נאכדערמאט האב איך אויסגעפונען אז דריי שוועסטערס און א ברודער האבן זיך געראטעוועט און זיי זענען געפארן קיין אמעריקא, און אזוי בין איך אנגעקומען קיין אמעריקא.
וואונדערליך. איך האף אז מיר קענען רעדן נאכאמאל, צוליב באגרעניצטער צייט מוזן מיר פארענדיגן אונזער שמועס, אבער. יא, איך וויל נאר זאגן כ'וועל אייך נאר זאגן אז איך האב נאך צוויי ביכלעך וואס איך האב ארויסגעגעבן, איינס הייסט ענד דער וואס קארעדזש, דארטן איז דא פֿיר און פֿערציק סטאריס אויף אידן אדער זיי האבן זיך אליין געראטעוועט אדער זיי האבן געראטעוועט אנדערע, און אויכעט גרופן פון אידן אזוי ווי די פארטיזאנען און נאך אנדערע, דארט איז דא אסאך אינטערעסאנטע סטאריס פון מענטשן וואס איך קען און וואס איך פון זיי געלערנט וויאזוי זיי האבן זיך געראטעוועט. אנאדער ביכל וואס איך האב ארויסגעגעבן הייסט, איין מינוט. ס'איז א לאנגע טייטל. ס'הייסט The Failure of Man and the Enigma of God's Silence. אה, דאס איז, דאס איז א גרויסע פראגע. און מענטשן פרעגן וואו איז געווען גאט אין די צייט פון די שואה. און איך טו דארטן שרייבן וועגן דעם פון פארשידענע סאורסעס. פון תנך, פונעם תלמוד, פון מדרשים, פון פון פילאסאפן, פון יעדע זאך אזוי וואס מענטשן קענען פארשטיין וואס דארט איז פארגעגאנגען. נו יישר כח, איך ווינטש אייך נאך אסאך שעפערישע יארן. א דאנק, א גרויסן דאנק, און ווען איר ווילט קענט איר מיך רופן. א גרויסן דאנק.
This is WUNR Brooklyn.
איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון אונזער שמועס. מיט דאקטער משה אביטל, נאכאמאל זיין וועבזייטל איז mosheavital דאט קאם. איצט וועלן מיר ממשיך זיין מיט נאך א מחבר, מיר האבן דאס ערשט איבערגעגעבן מיט דריי יאר צוריק אין נאוועמבער צוויי טויזנט דרײַצן, מיר רעדן מיט א לעבן געבליבענער פון חורבן, ער הייסט העראלד מינוסקין, איך האף אז ער וועט הנאה האבן נאכאמאל.
מיין נאמען איז העניק מינוסקין, איך האב געבארן געווארן אין בעלארוס, אמאל האט עס געווען פעלענד, און מיין שטעטל האט געהייסט זשענטשאל, אין אידיש איז געווען זשעטל, איך האב געבארן געווארן אין נײַנצן אַכט און דרײַסיק, און מיר זענען געווען אין א. אין א אמת'ע אידישע היים, מיר זענען אלע געווען זייער פרום, מיין מאמע איז געווען א באלעבאסטע און מיין טאטע האט געהאט עטליכע אויטאבוסן מיט זיינע ברידער, זיי זענען געגאנגען שותפות און זיי פלעגן נעמען פאסאזשירן פון זשעטל פון מיין שטעטל צו די אנדערע שטעטלעך ארום אונזער ארט. נאוואראדאק, נאוויעלנע דווארעץ און אזעלכע עכטע. איך געדענק ווען די דייטשן האבן אריינגעגאנגען, איך האב געווען ארום דריי יאר אלט, און מיין מאמע זאגט אז איך האב דאס אמת געדענקט ווייל איך האב איר דערמאנט וועגן, זאכן וואס זי האט מיר קיינמאל ניט דערציילט איז, איך ווייס אז ווען איך געווען דריי יאר אלט אין נײַנצן איין און פֿערציק האבן די דייטשן אריינגעגאנגען אין אונזער שטעטל, אין נײַנצן צוויי און פֿערציק האבן זיי אנגעהויבן די שריטעס, עס איז געווען דריי שריטעס און אונזער שטעטל. די ערשטע שריטע האבן זיי דערהארגעט הונדערט און צוואַנציק פון אונזערע, פון די באוואוסטע מענטשן פון אונזערע שטעטל, זיי האבן געזאגט די מענטשן אז זיי ווילן איבערקוקן אן אנדער ארט אוואו צו זיך איבערקלייבן, אבער אין אמת האבן זיי גענומען די הונדערט און צוואנציג מענטשן ניט ווייט פון אונזער שטעטל אוואו ס'איז געווען אויסגעגראבענע גריבער און זיי האבן זיי אלע געשאסן. עטליכע מאנאטן שפעטער האבן זיי געזאגט אז אלע די יונגע און אלע די אלטע מענטשן זאלן קומען צום מארק, און עטליכע שטונדע שפעטער האבן זיי אויסגעהארגעט אַכט הונדערט עלטערע און זייער יונגע קינדער. ווען די דריטע שחיטה האט זיך אנגעהויבן האבן מיר, האט מיין מאמע מיט מיין ברודער אריינגעלאפן אין אונזער סכון וואס איז געווען אין וואס איז געווען נאנט פון אונזער הויז, ס'איז געווען לעבן די סוטקע, אמת אונטער די סוטקע, די סוטקע איז אמת אין ענגליש הייסט עס אן אוטהאוז. מיר האבן געווען אין סכנ פאר דריי טעג און דריי נעכט אן עסן אן וואסער און עס איז געווען עס איז די לופט איז געווען אמת שלעכט האבן מיר באשלאסן אויפן דריטן טעג אז ס'איז געווען אלעס שוין שטיל און די דייטשן האבן געקאנטשעט זייער ארבעט צו אויסהארגענען אלע די אידן האבן מיר באשלאסן צו ארויסגיין פון אונזער סכנ און און פרובירן צו אוועקלויפן צום וואלד וואס איז געווען אומגעפער פֿינף קילאמעטער פון אונזער שכן. די לופט אין שכן איז געווען שרעקליך, עס האט געשטונקען און מיר האבן ניט געגעסן און ניט געטרונקען פאר דריי טעג, האט מיין מאמע באשלאסן צו ארויסגיין פון שכן ביינאכט, ס'געווען מיט אונז נײַן אנדערע מענטשן, מיין באבע און מיין טאנטע, און מיין באבע און מיין טאנטע זענען געגאנגען אין איין ארט, און די אנדערע מענטשן האבן געגאנגען אין אן אנדערן ארט, מיר האבן באשלאסן צו זיך פארשיידן אז מיט כאפן איינע קענען די אנדערע בלייבן לעבעדיג.

אפי' אבער זיי האבן וואס מיין מאמע האט זיך באקאנט וואס זי האט געקאנט פאר אסאך יארן און דער פויער האט אונז געלאזן שלאפן אין זיין שייער אינמיטן נאכט האט דער פויער אונז אויפגעוועקט און געזאגט אז מיר מוזן אוועקגיין ווייל ער האט אויסגעפונען אז די דייטשן וועלן אים און זיין פאמיליע שיסן ווייל ער גיט ווייל זיי וועלן אויסגעפינען אז ער פארבאהאלט אידן וועט זיין וועלן די דייטשן שיסן זיין גאנצע משפחה האבן מיר אוועק און מיר זענען געגאנגען צו עטליכע קילאמעטער ביזל וואנען מיין מאמע האט געפונען א הויז אוואו צוויי מנשקעס האבן געלעבט און די צוויי מנשקעס האבן אונז געזען און האבן אונז געבעטן צו קומען צו זייער אריין צו זייער הויז און זיי געגעבן מיין ברודער מיט מיר אביסעלע מילך צו טרינקען, און זיי האבן באנדאזשירט מיין מאמע'ס פיס וואס האט געבלוטיגט ווייל מיין מאמע האט פארלוירן אירע שיך. א מנשקע איז א נאן. מיין מאמע האט געוואלט איבערלאזן מיין קליינעם ברודער מיט מנשק'ס, ווייל זי האט געגלייבט אז מיין ברודער וועט בלייבן א לעבעדיגער אויב די מנשק'ס וועלן אים אויסהאדעווען אלס א קריסט, ווייל מיין ברודער געווען בלויז צוואַנציק מאנאטן אלט. אבער א שטונדע נאכדעם וואס מען האט איבערגעלאזט מיין ברודער מיט די מנשק'ס, האט מיין מאמע געגאנגען צוריק און זיך און געוואלט אפנעמען מיין ברודער ווייל זי האט נישט געקענט אים לאזן אזוי. מיין טאטע האט נישט געווען מיט אונז ווייל די דייטשן האבן אים געכאפט מיט הונדערט די אנדערע אידן און אים אריינגעלייגט אריינגעשפארט אין שול און פון שול האבן די דייטשן גענומען די אידן ארום פופציג אידן אין א וואגאן אין א טראק. און די געפירט זיי צו אוואו די גריבער זיינען געווען אנגעגרעטן און זיי פלעגן נישט שיסן די אידן אבער מיין טאטע האט געוואוסט א פלאץ אוואו צו זיי באהאלטן אין בעדים פון שול ער און צוויי אנדערע חברה האבן זיך פארבאהאלטן ווען קיינער האט ווען די דייטשן האבן נישט געקוקט ווען און ווען מיין טאטע האט אראפגעקראכן אויפן בעדעם ווען די דייטשן האבן אים געזען, און ער האט געבליבן דארטן אין בעדעם פאר צוויי טעג ביז כוואנען עס איז געווארן זייער שטיל, און ביינאכט האט ער ארויסגעגאנגען, און ער האט געוואוסט די וועג צו וואו צו געפינען די אידישע פארטיזאנער. דערווייל ער, מיין מאמע, מיט מיין ברודער און איך האב געפונען אן אנדער פלאץ אוואו צו זיך פארבאהאלטן. עס איז געווען א גרוב אוואו די פויערים האבן די קארטאפל אריינגעשטעלט פאר'ן ווינטער. מיין טאטע האט נישט געוואוסט אויב מיר האבן געבליבן לעבעדיג אדער ניט, אבער ער האט געפרעגט, ווען ער האט געגאנגען מיט די פארטיזאנער אויף פאטראלס האט ער געפרעגט די פויערים, אויב יעדער מענטש וואס האט געזען, אויב זיי האבן געזען א פרוי מיט צוויי קליינע קינדער, עס איז געווען א נס אז ער האט אונז געפונען אין דעם אין דעם גרוב אוואו מיר זיין באהאלטן מיט אוואו מיר זיין געווען באהאלטן מיט די קארטאפל, ער האט אונז ארויסגענומען פון די גרוב און ער האט אונז גענומען גלייך אין וואלד אוואו ס'איז געווען די אידישע ארומ די אידישע פארטיזאנער האבן געווען געהאט זייער קאמפ ס'געווען צוויי פלאצער פאר די פלאץ וואס די פארטיזאנער האבן געהאט איין פלאץ איז געווען פאר קינדער און די מענטשן וואס זענען געווען צו אלט צו צו זיין קעמפער מיט די פארטיזאנער, און דער אנדער פלאץ איז געווען פאר די מענטשן וואס קענען קעמפן, וואס האבן געווער, אויב דו האסט געהאט א געווער און דו ביסט געווען פֿערצן יאר אלט אדער עלטער, האסטו געקענט זיין מיט די פארטיזאנער. מיר האבן געהאט זייער א שווערע לעבן צו זיך באהאלטן צו זיך אויסבאהאלטן אין וואלד פאר אומגעפער צוויי און א האלב יאר, די ווינטער איז געווען זייער קאלט אין די ווינטער צייט און ס'איז געווען זייער שווער צו געפינען וואס צו עסן, מיין טאטע פלעגט אמאל קומען פון די פארטיזאנער און ברענגען עפעס צו עסן. מיר האבן אלע געהאט פראבלעמען מיט, מיר זענען געווען קראנק, איך האב געהאט טיפוס, און מיין מאמע האט געהאט, אויכעט געווען קראנק, אבער מיר האבן איבערגעלעבט, און מיר האבן. געווארט ביז קובאנע און די רוסן האבן אונז באפרייט אין אסיען פון נײַנצן פֿיר און פֿערציק. מיין טאטע האט פארבאהאלטן א פלעשל וואדקע וואס ער האט געגעבן צו די ערשטע רוסישע סאלדאטן וואס מיר האבן געטראפן. דער נאָכדעם, נאָכדעם וואָס ווען די רוסן האָבן אונדז באַפֿרײַט, האָבן מיר געגאַנגען צוריק צו אונדזער שטעטל, און די רוסן האָבן געהערט, האָבן אויסגעפֿונען, אַז מײַן טאַטע האָט געהאַט עטלעכע אויטאָבוסן און ער איז געווען זייער גוט מיט פֿאַרריכטן מאָטאָרן, האָבן זיי אים געמאַכט נאַטשאַלניק פֿון די פּאַזשאַרנע. און אונזער הויז איז געווען פארברענט, די דייטשן האבן פארברענט אונזער הויז, אבער די רוסן האבן אונז געגעבן אן אנדער הויז צו לעבן. עס איז געווען שווער פאר מיין טאטע צו מאכן א לעבן, צו אויסהאלטן א ווייב מיט צוויי קינדער. ער האט געדארפט האנדלען אין שווארצן מארק, און די רוסן האבן ניט געוואוסט אז מיין טאטע איז אן איד, איז עס איז אויסגעקומען אז עטליכע גויים האבן דערציילט די רוסן אז מיין טאטע איז אן איד און אז מיין טאטע האנדלט אין שווארצן מארק, איז געטראפן איין נאכט אז מיין טאטע האט אויסגעפונען אז מיט דעם אפשיקן צו סיביר האט ער פאר געלט געקויפט פאלשע פאפירן און מיר איבערגעגאנגען דעם גרעניץ צו ביאלאסטאק צוויי טעג שפעטער. פון ביאלאסטאק האבן מיר אויסגעפונען אז ס'פארהאן אן ארגאנזאציע וואס העלפט אידן פון רוסלאנד האט מען געגאנגען צו צו לאדזש און מיר געבליבן אין לאדזש עטליכע מאנאטן און די ארגאניזאציע האט אונז געהאלפן אבער מיר ס'איז נישט געווען קיין ארבעט האט מיין טאטע און מאמע געדארפט האנדלען אין שווארצן מארק צו פארדינען געלט אז מיר זאלן קענען פארן צו אוואו זיי האבן די לאגער פון די רויטן קרעץ. רעד קראס האבן מיר אין עטליכע מאנאטן, עס האט געדויערט עטליכע מאנאטן ביז כלבאן איז מען געקומען צו די די פי קעמפ אין פראנקפורט אן מיין. אין פראנקפורט אן מיין די פי קעמפ האבן מיר אנגעזאגט אין רויטן קרעץ אז מיר האבן איבערגעלעבט די מלחמה,

און גענומען א שיף אין ברעמען, און עס איז געדויערט צען טעג ביז כבין מיר אנגעקומען צו ניו יארק, און א סעפטעמבער זעכצעטן נײַנצן הונדערט זעקס און פֿערציק האבן מיר געקומען צו אמעריקע, ווען מיר און ארויס גיין פון שיף האט קיינער פון מיין פאמיליע ניט געקענט רעדן איין ווארט ענגליש. עס האט געדויערט דריי מאנאטן ביז כוואנע איך מיט מיין ברודער האבן געקענט רעדן ענגליש אזוי ווי מיר זענען געבוירן געווארן אין אמעריקע. עס האט געדויערט אביסל לענגער פאר מיינע עלטערן צו לערנען ענגליש ווייל ענגליש איז געווען זייער א שווערע שפראך. מיינע עלטערן האבן געגאנגען צו נייט סקול און עס האט געדויערט ארום פיר פינף יאר ביז כוואנען זיי האבן זיך אויסגעלערנט גענוג ענגליש. צו דורכגיין דעם עקזאם פאר צו זיין א אמעריקאנישע בירגער. אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק האבן מיר אלע פיר, מיין מאמע, מיין טאטע, איך מיט מיין ברודער, געווארן אמעריקאנישע בירגער. דער בוך איז אמת געשריבן געווארן ביי מיין מאמע וואס ווען מיר זענען געווען אין לאגער אין פראנקפורט אן מיין. האט זי אין אידיש אויסגעשריבן וואס עס האט פאסירט צו אונז, האב איך איבערגעטייטשט פון איר אידישע ווערטער צו ענגליש, און אזוי האט דער בוך, אזוי האב איך געמאכט דעם בוך, אבער דער בוך האט אויכעט מיין מעשות וואס איך האב געדענקט ווען איך האב געווען א קליינע קינד אין וואלד, און איכעט פון די מעשות פון די פארטיזאנער וואס האבן געקעמפט אנטקעגן די דייטשן. איר האט הייסט עס איבערגעזעצט איר זכרונות געשריבן אויף אידיש, איר האט געדארפט קענען אידיש גוט און קליינע האנטשריפט, ס'איז געווען שוועריקייטן מיט דעם? יא, עס האט געדויערט מיר א לאנגע צייט, באט איך וויל דיר לייענען די פרעפעס פון מיין בוך.

דאס איז די גרינגסטע וועג וואס דו קענסט קויפן מיין בוך. עס איז געדויערט א לאנגע צייט צו איבערטייטשן דעם בוך, איבערטייטשן מיין מאמע'ס ווערטער פון אידיש צו ענגליש, און עס איז איך האב געדארפט העלפ, אביסל העלפ, אמת אסאך העלפ, פון מיין ווייב, וואס זי האט געקענט איבערשרייבן אז ס'זאל אין ענגליש אז עס זאל. מיין ווייב האט מיר געהאלפן צו שרייבן איבערשרייבן אין ענגליש אז עס זאל גיין גלייך די ווערטער אין ענגליש, ווייל אין אידיש קען זיין איין וועג און אין ענגליש דארף זיין אן אנדער וועג אז א מענטש וואס לייענט דאס קען פארשטיין זייער גרינג וואס עס ווי די מעשה גייט.
האט איר געהאט שוועריקייטן מיט דעצעפרירען דעם האנטשריפט? קענט איר גוט אידיש לייענען און שרייבן אויך? יא, איך האב געלערנט אידיש אין דער ארבעטער רינג חדר, און איך האב גערעדט אידיש מיין גאנצן לעבן, אבער עס איז געווען גרינג פאר מיר צו פארשטיין מיין מאמע'ס האנטשריפט, ווייל איך האב געלייענט אירע בריוו ווען זי פלעגט מיר שרייבן ווען איך האב געוואינט אין קאליפארניע און זי געווען אין ניו יארק פלעגט זי מיר שרייבן בריוו אין אידיש און איך סאוי עס איז מיר געווען זייער גרינג צו איבערלייענען אבער עס האט מיר געדויערט אסאך צייט צו איבערטייטשן אין ענגליש ווייל איך האב אנגעהויבן וויינען ווען מיין מאמע האט געשריבן ווי מיין ברודער און איך האבן געליטן ווען מיר זענען געווען קראנק און ווען מיר געווען זייער הונגעריג אין וואלד און ווען די דייטשן האבן אונז געזוכט ווייל זיי האבן געוואלט די דייטשן האבן געוואלט הרג'נען אלע אידן.
און לעצטנס ווילט איר ווי אזוי מאכט איר פירסום פונעם בוך ווי אזוי גייט איר געבן רעדעס און האלטן לעקציעס און אזוי ווייטער צו פארפירסומען דאס בוך?
אוי איך האב פארגעסן דיר זאגן אז עס האט מיר געדויערט א לאנגע צייט צו איבערטייטשן פון אידיש צו ענגליש, ווייל איך קען בלויז טון צוויי דריי זייטלען יעדער טאג וועל איך אנגעבן וויינען און דערנאך האב איך פארלוירן מיין געדאנק און ס'איז געווען שווער צו אנהייבן פון נאכאמאל דעם זעלבן טאג אבער געדארפט ווארטן פאר אן אנדער טאג צו אנהייבן ווייל אזוי האט עס געגאנגען און אזוי האט עס געדויערט אזוי לאנג צו

שאלות, קאווע שאלות, מיר גייען צו אסאך שאלות אויף וואס ס'איז ניטא קיין איין איד, אלע קריסטן, און מיר זאגן, און איך לייען מיין מעשה וואס איך ווייס אויף שיין אויף אויסגעוויניג, אבער מיין ווייב, איך לאז מיין ווייב אז זי זאל לייענען מיין מאמע'ס ווערטער. ווען מיין ווייב ליינט מיין מאמע'ס ווערטער איז די מענטשן וואס הערן דאס, די קינדער, די עלטערן, גייט טרערן אין זייערע אייגן, ווייל עס איז, ווייל יעדע פרוי וואס הערט דאס קען. איר קענט זיך פארשטעלן ווי עס איז געווען שווער צו אויסהאדעווען קינדער אין וואלד, אוואו עס איז נישט געווען וואו צו עסן, אוואו צו שלאפן. איר זייט געקומען זייער יונג, איר האט מסתמא באקומען אייער בילדונג אין אמעריקע און האט געהאט א קאריערע, וואלט מען געוואלט וויסן וואס האט איר געטאן פאר אייער פאך און וואס איז אייער בילדונג געווען? איך האב אלעמאל געוואן געווען אינטערעסאנט מיט מעכאנישע זאכן און לעקטרישע זאכן, האב איך סטודירט אלס עלעקטריקל ענדזשיניר אין די סיטי קאלעדזש אוו ניו יארק, דערנאדעם האב איך גענומען א דזשאב אין קאליפארניע, און דא אין קאליפארניע האב איך געקריגן א מעסטערס אוו עלעקטריקל ענדזשינירינג, די לעצטע צוויי און צוואַנציק יאר האב איך געארבעט

נאר וואס געהאלטן דעם שמועס העראלד מינוסקין. און איר האט אויך א וועבזייטל, איא? יא, איך האב א וועבזייטל, קענסט איבערלייען מיין וועבזייט. יא, דאס איז דאס וועבזייטל דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט האלאקאוסט הייפען מעמוארס דאט וועב נאוד דאט קאם. א שענעם דאנק, ישר כח.
טענק יו.

א נדבה, א צדקה, אויף א מת, דאס געלט וועט גיין צו א מת וואס שאפט געלטער פאר קינדער אין ישראל וואס קען האבן צרות מיט זיך צו לערנען, און דאס גייט צו די סקולעס זיי זאלן זיך קענען לערנען מיט גוטע לערערס, און די קינדער וואס האבן צרות אינדערהיים, און ס'איז א ס'וועט זיין א מצוה צו זיין אויפן קאנצערט, און אויך א גרויסע פארגעניגען פון א.